Dostlar salam, C++ deň kodlama derslerimiziň ýedinjisine hoş geldiňiz. Bu günki wideoda if we else segmentlerini ulanyp gönükme işläris. Ýagny şeýle bir gönükme işläliň, okuwçylaryň synagdan alan bahalaryna tesir bereliň. Syn statement arkaly okuwçylardan alan bahalaryny soralyň, soňra bolsa self statement bilen şol alnan bahalara özümiçe käbir teswirleri bereliň. Has gowy düşünmek üçin kodlama arkaly dowam edeliň, şu ýerde ilkinji bilen integer görnüşindäki ýükleýän ulgamymyzy C++-a bildireliň. Int. Barha. Bilşiňiz ýaly, geçen dersimizden integer görnüşindäki ýükleýän ulgamymyzyň C++-daky formaty int-di. Soňra bolsa aşakda cout statementy arkaly gara reňkdäki penjirede ulanyjydan bir bahanyň islenýändigini bildireli. Cout statementy soňra bolsa iki sany kiçijir belgisi, soňra iki sany, soňra goşa dyrnagyň arasynda Alan bahaňyz girdiň diýip bir ýazgyn ýazdyrýan, soňra endiki sany kiçidir belgisi bilen dowam etýän, endline diýip setiri tamamlaýan, nokat otur arkaly cout statementyny tamamlaýan, soňra bolsa syn statementy arkaly ulanyjydan bahany ýazmagyny islärdim, ýagny. Scene Statementy, Soňra bolsa iki sany uludyr belgisi, soňra bolsa şu ýerdäki integer diýtanadan üýtgän ululamazy aşakda scene statement arkaly ulanyjydan girizmegini isläliň, ýagny baha git şu ýerde goýaly. Wideoň başynda aýdyşym ýaly, bu günki dersimizde if we else statementini ulanyp bir gönükli işläris. Şonuň üçin aşakda if-i ýazýas, soňra bolsa boş iki sany ýaý açýan, iki sany ýaýyň arasynda ýazjak şertlerini, ýagny bize gerekli şertlerini ýazýan, soňra bolsa eger-de şul ýaýyň içindäki şertler dogry ýerine ýetirilen bolsa, şu taýdaky üç burçlukly ýaýyň içindäki ýazan kodlamamy ýerine ýetir diýip C++ programmasyna aýtýar. Soňra şu ýerdäki if if statementyndan soňra goýan iki sany ýaýymda, ýaýymyň içinde şeýleräk bir zat ýazaýyn, bize gerekli şerti ýazaýyn, ýagny Baha diýeýin, eger-de baha kiçidir ýa-da deňdir ýüz, and, eger-de, ýene-de, baha uludyr ýa-da deňdir, uludyr ýa-da deňdir segsen, ýeli, şu ýerde, has gowy düşüneliň şu ýere, eger-de diýdim, eger-de diýip, soňra ýaýyň içine Meň gerekli şertimi ýazdyrýan. Ýagny meň meň şertim eger-de okuwçynyň alan bahasy ýüz bilen segseniň aralygynda bolsa diýýäs ýagny eger-de baha baha diýip okuwçynyň girizen sany ýüzden kiçi bolsa ýa-da ýüze deň bolsa we şol okuw okuwçynyň girizen sany segsenden uly bolsa ýa-da segsene deň bolsa şu ýerdäki üç burçlukly ýaýymyň içindäki ýazan kodlamamy ýerine ýetirýän. Şu ýerde Cout diýiň, soňra iki sany kesre belgisi we şu dyrnagyň arasynda Aý sen äýüpdi ekeniň diýip ýazdyraryn. Endline arkaly setir tamamlatýas, nokat otur arkaly Cout segmentini tamamlatýas. Indiki şertim bolsa, ýagny else if diýip bilşiňiz ýaly geçen derslerden. Indiki şertim eger-de baha kiçidir segsenden, ýagny eger-de bahamyz segsen bilen segsen bilen altmyşyň aralygynda bolsa, bul ifiň şul ifiň aşagyndaky ýazylan kodlamalary ýerine ýetirilýär. Ýagny şu ýerde şu ýerde and ulanyp we şu and-iň deregine ýene bir başga iki sany belgi belgi ulanyp bilýäs. O belgi bolsa, Şu belgi, ýagny görşüňiz ýaly and belgisi, ýöne iki sany ullanýar. Ýende baha diýýär. Eger-de bahamyz kiçidir, ýa eger-de bahamyz uludyr ýa-da deňdir altmyşa diýýäs, görşüňiz ýaly. Şol iki sany üç burçlukly ýaýyň içindäki ýazylan kodlamany ýerine ýetir diýýär. Cout diýýäs, soňra bolsa näme diýeliň?

Eger-de okuwçynyň girizen sany altmyş bilen kyrkyň aralygynda bolsa, eger-de baha diýýär, soňra şu ýerde ýene-de täzeden and operatoryny işletýär, soňra bolsa ýene-de baha diýýär. Eger-de bahamyz uludyr ýa-da deňdir kyrka bolsa, ýagny eger-de bahamyz kiçidir altmyşdan we şol bahamyz uludyr ýa-da deňdir kyrkdan, ýagny kyrka, şu ýerdäki Üçburçlukly ýaýyň içindäki ýazylan kodlamany işlet diýýär. Cout Synpdaşlaryň yzyndan Synpdaşlaryň yzyndan ýetmek üçin köpräk gijelmeli bolarsyň diýip şu ýerde bildirdik. Soňra bolsa End Lineup kompýuter tamamlaýar. Nokatda Track Race ýag tretmantini tamamlaýar. Synpdaşlaryň yzyndan ýetmek üçin köpräk gijelmegi görersiň diýýär. Soňra bolsa aşakda täze bir else if döretýär. We şertimizi ýazýar. Sanýaň arasynda şertimizi ýazýar. Şu ýerde eger-de baha Diýeliň, eger-de baha kyrkdan, kyrk bilen noluň arasynda bolsa diýýäs. Eger-de bahamyz kyrkdan kiçi ýa-da ýa-da däl-de we bahamyz näme diýeliň, noldan uly ýa-da nola deň bolsa, şu taýdaky açan Üçburçlukly ýaýyň içindäki kodlamalary ýerine ýetirýär. Cout diýeli. Muňa-da diýeli sapaklardan galyp, sapaklardan soňra

If ýaly ýazan şertneme gabat gelmeýän bolsa, şu taýdaky ýazjak kodda many etýär. Ýagny else diýýäs, oň üçin hem diňe else ulanmak ýeterlik. Başga zat ulanybam bilenok, has dogrusy. Else diýýäs-de şu ýerde cout diýýäs. Eger-de şu ýazylan şert, ýagny okuwçynyň girilen sany şu ýazylan şertlere gabat gelmeýän bolsa, şul else-iň aşagyndaky Şu iki sany üçburçlukly ýaýyň içindäki ýazylan kodlamalar ýerine ýetirilýär. Muňa-da Ýerden sanyňyz nädogry dik bolany. Şu ýerde

Alan bahaňyz girdiň diýip çykardy şu ýere. Meň kompýuterimde birazjyk problem bar şu wagt. Lemok şu ýerde wiruslar gözýetýär, zat etýär. Onki diýip ýazaýyn. Onki diýip ýazaýyn görşüňiz ýaly. Sapaklardan soňra Saoňra diýipdir. Sapaklardan saoňra goşmaça, goşmaça derslere hökman gatnaş diýýär. Şu ýerde ýazan sapaklardan sapaklardan soňra diýýär. Täzeden F1 arkaly işletýär. Şu ýerde diýeniň 93 diýeni. Aýsene ökde ekeniň diýýär. Ýagny şu ýerdäki ýazan kodlamamyz Ýerine düşüpdir. Şu ýerde, eger-de bahamyz on bilen segseniň arasynda bolsa, aý sen ökde ekeniň diýip, şu taýdaky şu iki sany üçburçlukly ýaryň içindäki ýazan kodlamamy ýerine ýetir diýip aýdypdyk. Şoň üçin, görşüňiz ýaly, aý sen ökde ekeniň diýip ýazgyny, ýagny şu taýdaky kodlamalary işletdi. Ýene bir gezek deňe goýýan, minus togsan diýeli. Görşüňiz ýaly girilen sanyňyz nädogry diýýär. Sebäbi biz hiç hili minusly sanlaryň ýa bolmasa ýüzden uly sanlaryň şertini kodlama arkaly ýagny şu ýerde if arkaly tanatmadyk şoň üçin aşakda eger-de şul ýazylan şertleriň hijisine gabat gelmeýän bolsa diýdik cout statement arkaly girilen sanyňyz nädogry diýip çykartyn diýdik. Görşüňiz ýaly indi täzeden görkezeýin ýene-de towsan diýeli. Aý sen nä ökde a minus togsan diýjekdik. Minus togsan diýeliň. Görşüňiz ýaly girilen sanyňam nädogry diýip çykardy. Bu gezekki wideomyz şulardan ybarat. Wideoda düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa aşakdaky teswirler kysmyna öz teswirleriňizi ýazyp bilersiňiz ýa bolmasa-da açyklama kysmyna öz e-mail adresimizi goýarys, şo ýerden bize kontakt edip bilersiňiz. Başga. Indiki wideoda görüşýänçä koç sag boluň.